Onua dɔfo a wotie me baabi a wɔ biara, Onyame asomdwee nka wo. Amy paa. Oh, fa ho bɔ Yesu paa. Na ka se, Yesu yɛda wo ase oo. Mepakyɛw baabi a wɔ biara, fre obi na obi nso mfre obi na obi nso mfre obi na ka sɛ, Giving Heart Chapel Internationalfoɔ no, ɛnnɛ nso yɛasan aba. Yɛde dwumadie a edin ɛda soɔ ɛne pɛpɛɛpɛyɛ ɛne ɛnokwaredie ɛrebrɛ atiefoɔ. Mepakyɛw ɛnnɛ ɛmesɛ biribi nti ɛbrɛ no Ɛɛ, bere no te ayɛ kakra, bere no te ayɛ kakra. Enti baabi a obiara firi obi na obi nso mfiri obi na ka sɛ, Giving House foɔ no, ɛnnɛ yɛasan aba. Dwumadie a yɛde brɛ wɔ Dwoada wei ne Dwoada biara, edin a ɛda soɔ ne Pɛpɛɛpɛyɛ ne Nokwaredie na yɛsan si nkonnwa a yɛsan de brɛ yɛn atiefoɔ no. Enti baabi a obiara, mpakyɛw, wobɛtumi akɔ Facebook na woataipo Giving House Chapel International, Giving House Chapel International, wo nsa bɛka dwumadie nyinaa live wɔ hɔ. Wokɔ YouTube nso a na woabɔ Prophet Samuel Kwabena Korankye, Prophet Samuel Kwabena Korankye, ɛno nso wo nsa bɛka dwumadie nyinaa live ɛwɔ hɔ. Mepaatɔ na mekae wo sɛ wobɛtumi atie dwumadie wei nso ɛwɔ Atem Kɛde, Boadua, Asaman Kɛse, Tie Nie Paa, Akwatia, ɛɛ Atem Ɔdan ne ne mpɔtam hɔ nyinaa. Ɛno nso susu biribi 106.9 dwumadie no nso wɔfa no hɔ live. Nti mepaatɔ baabi a ɛwɔ biara firi obi na obi nso mfiri obi. Mepaatɔ ɛnnɛ dwumadie no ɛnam sɛ yɛbere no kɔ Enti yebegya kasamu no ama yɛn maame Prɔfɛt Vivian Akwantse na ɔabɔ mpae simma ne ato dwumadzi no so. Yɛda wo ase, Owusɔre Nyankopɔn, yɛda wo ase, Tumi Nyinaa Wura. Ɛnnɛ nso, wode yɛn nkwa ne yɛn ho ɔde akyɛ yɛn. Atiefoɔ nyinaa, wode yɛn nkwa akyɛ yɛn. Yɛse anuonyam nka wo din. Papa, yɛbɔ mpaeɛ sɛ sɛ wode funsoɔ ne mmarato nyinaa bɛkyɛ. Anɔpa yi nso, woma yɛasan aba biom o. Papa bɛyi nipasɛm to kyɛ woma so to nkyɛn na ɛbɛpem fa wakoa mu fa no yɛ neɛ ebi mba da ebi nsii da fa wasɛm a ɔde hinta anyansafoɔ no na neɛ ɛde kyerɛ no no nfa ma wo mma na atiefoɔ nso a ɛbɛtie no wɔnyɛ anamɔtofoɔ na nyɛ neɛ onya nhyɛ ma wo Kristo yɛda wo ase sɛ ɛnnɛ nso wasane a wobɛyɛ w'adwuma adom no nti Amen. Amen ɛɛ Isaac Nyarko Isaac Nyarko a wɔtɛm a yɛkyia paa wɔn a wɔn yɛ wɔn adwene sɛ wɔn bɛboa yɛn ne aba radio so no Tseram a, nso no fa adze kena akõ nkoaa na otumi di no bɔhyɛ so. Aane, baabi a obi adze kena akõ wɔ tseram akɔmtsewa a, Nyame ɔnka ho, ɔnyɛ ɔkɛseɛ paa. Mebakyɛw, ɛnnɛ yɛyɛ adwene sɛ yɛmfa adanseɛ mma, because adanseɛ no ɛdɔɔso dodo. Ɛɛ, adanseɛ no nti ama yɛba a, yɛntumi mma message no sɛdeɛ yɛpɛ no sɛ yɛyɛ no no, aame paa. Ne nyinaa hia paa, but message no nso hia yɛ papaapa. Tse nye paa. Ntsi ndɛ dze yɛammfa adanse amma. Onyame yɛ adom a Wednesday na yɛdze adanse bɛba. Anka sɛ nyimpa nka yɛdze no reba ndɛ. Ɔtse kamu kora abɔntsen nanso yɛtwɛn Onyame yɛ adom a Wednesday na afei yɛama ɔabɛka n'asɛm nyina because ber kɔ ndɛ. Yenntumi nnya kwan so mma no mma no nnyɛ. Ntsi ndɛ yɛrema Nyame asɛm. Tsena man. Quotation a yɛ startee a yɛde yɛɛ edwuma no, ɛnam testimony no ntsi, yenntumi nntseetsee quotation mu yie. Ntsi ndɛ, ber wɔ hɔ, yɛmmfa testimony bi mma. Yɛmfa saa quotation yi mu mbra, Second Kings chapter seven verse three, na yenya aboterɛ nka. Nyame asɛm nkyerɛ atiefo na atiefo nhu because ɛse pɛpɛɛpɛ na dɛn? Ɛnokwaredie. Enti ɛnnɛ dɛn baabi a obiara firi obi na obi nso mfiri obi. Mepaakyɛw yɛfiri ha sɛsi a yɛkɔtena ase ayɛ consultation and council. Wobɛtumi aba one on one ne yɛahwɛ wo. Tie nie paa, Onyame adom ɛkyena nso yɛ mpaebɔ da. Ɛdi a ɛda soɔ yɛ fire for fire. Yɛbɔ mpaeɛ, yɛnom mpaeɛ, yɛdware mpaeɛ, yɛsra mpaeɛ. Enti baabi a wɔ biara wobɛtumi ato nsa afrɛ obi na waba hɔ. Problem bi a ɛda nipa no so no, problem bi a ɛda no so no, mepakyɛw, eh, ɛnyɛ adeɛ a ɛda fam koraa, tie nie paa. Ana Onyame yɛ adom a every Thursday biara nso yɛ Prophetic Deliverance Service, nkɔmhyɛ som kɛseɛ paa a ɛda nye ne po so, tie, mepakyɛw, ɛnam saa problem aba ne yareɛ a abɛtɔ wiase so nti no, sɛ wo ara wonim sɛ vaccine bi aba a Nyankopɔn nam yɛ so hyɛ yɛn ho nkɔm dadaada, vaccine afei na abɛdu, tie, wo puo mpo yɛbɛwɔ wo, tie nie paa, yɛse Bosiako na ɛbɛdi nkan awɔ no deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, nti Bosiako puo mpo yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛwɔ no, Nti tie Nyame adom a yɛyɛ program kɛseɛ paa one day program pɛ Saturday on the six tie nie paa mebaakyɛw tie yɛɛyɛ sunsum akwankyerɛ Bible sɛ yɛgye ɔno Nyankopɔn di ne Nyankopɔn te yɛn mu nanso yɛtene mu a yɛbɛtumi atiatia awɔ so awɔ ntumi nka yɛn yɛbɛtiatia anyanteɛ so anyanteɛ ntumi nka yɛn yɛbɛnom awuduro nso ɛntumi nyɛ dɛn nku yɛn fa wo bo Yesu ɛ na wo ho ntɔ wo.
Nti yɛ deɛ gyidie ne sɛ Nyame a yɛde yɛn wura ahyɛ ne mu no Nyame ɔbɛgye yɛn Amen paa Nti na ɛsɛ yɛ nnɛ mmerɛ paa wɔ Samaria tie nie paa nti ɛnyɛ adom a Wednesday ɛɛ tɛ ɛ sat Saturday rather okay Saturday on the six March okay saa six March no yɛpaakyɛw yɛbɔ mpaeɛ deɛ ɛne yɛn mma nyinaa nu Yesu mogya mu nti ɛne yɛ mpaeɛ one day program nti baabi a wɔ biara ɛnye wo mfi saa dwumadie no mu mpaakyɛ wɔ baa akwankyɛ ɛde bɛde tɔ kube tie nie paa kube fresh baako pɛ ɛno pɛ na wohia baabi a wo a wo ba wɔn nam mmienu a kube mmienu wo nam mmiɛnsa a kube mmiɛnsa Enti wobɛtumi aka sɛ, Monam anan akube nnan, enum akube num, nti wode na wode to nnwom kɔ, nsia akube nsia, nson akube nson, wode ɛka no saa, fa kɔ. Amen paa. Kube fresh, nyɛ deɛ adwan, tie no yie paa. Kube nsuo a ɛwɔ mu no, tumi ne ahoɔden a ɛwɔ mu no, ɛsen nsuo a wokɔ hospital de siw so no, ɛsen bam. Tie no yie paa. Enti yɛbɔ mpaeɛ, declare gu kube nsuo no so, ne yɛnom kube nsuo no a, Kube nsuo no bɛdane impartation a, san yɛ mogyaa mu, a sɛ ɔde vaccine no anaasɛ saa du bɔne no wɔ onipadua a, ɛntumi nku, ɛntumi nso mma yadeɛ biara. Fa wo base paa. Because Onyankopɔn na ɛbɔɔ wiase mu ɛno nneɛma nyinaa. Nti wo kan Isaiah 66 no a, Bible se ɔsoro yɛ Onyankopɔn tenabea, ɛna asaase so yɛ dɛn? Ne nan so ntiasoɔ. Amen paa. Nti Onyankopɔn na ɛbɔɔ nhaban, nnuro yɛ wɔde aba, vaccine wɔde bɛbɔ wo yi, Onyankopɔn na ɛyɛeɛ. Hyɛ no nso paa. Because aduro bia de ahaban na ɛyɛ. Fa ho bɔ Yesu ayi.
Enti wo deɛ ahaban bia nso ni tumi nsen kube nsuo. Enti wo deɛ baabi a wɔ biara Saturday on the six mese wo ba a kube baako nnipa baako, kube mmienu nnipa mmienu, kube mmiɛnsa nnipa mmiɛnsa. Sɔfo maame so wate aseɛ? Enti wo deɛ program no din a ɛda so ara ne kube baako nnipa baako, kube mmienu nnipa mmienu. Tie nie paa. Yɛne asɔfo akɛseɛ akɛseɛ bebree. Aah Onyame adom na Friday Eh pastor wɔ saa adwuma program na ɔde ba no virgin program no yɛ bia no Friday nyɛ saa? Saa ne te. Ahaa yɛ bia no Friday no wie a na afei ne Saturday no aa na yɛde saa adwuma die no ɛɛtaataa so pastor wɔ saa adwuma ɛwɔ hɔ bi Reverend Dominic Dua wɔn nyinaa bɛba pastor Emmanuel Nkrumah Mango Dee from Power FM wɔn nyinaa bɛba dwumadie no bi anwontofoɔ akɛseɛ akɛseɛ bebree ɛna ɛba dwumadie no nti saa dwumadie no deɛ ampaeɛ a na ɛyɛ dɛn? Ɛɛtwa fa wo ne wo mma nyinaa abusua no nyinaa bra Asan akosi holiday ɛna asan nso asi weekend ntie ɛnti sɛ wompɛ nkwa ɛna woka sɛ medeɛ manya time woi no manya time asɛm tie nie paa na ɛnam sɛ bɛ nnipa ɛba dwumadie no dɔɔso nti no mepakyɛw ba ntɛm anɔpa nine na dwumadie no ahyɛ aseɛ to bɛ w'ani apɔw because woi nyɛ program bi ɛwa bi a yɛbɛgya adidi ne a daabi daabi daabi nti woamma antwa ba ne ɛkɔ tie nie paa ɛnti nipa baako nso fa me kube sɛn kube baako ka sɛ Yesu yɛda wo ase oo ɛnti obi a wɔ biara

Na sɛ sɛ yɛse yɛbɛhyɛn ekuro no mu a, ɛneɛ ɛkɔm wɔ ekuro no mu, na yɛbɛwuwu. Na sɛ yɛ yɛte ɛha yi nso a, sɛ yɛtena ɛha yi nso a, yɛbɛwu. Na afei. Adɛn na yɛde vaccine ɛdaadaa nkorɔfoɔ adwene ama wɔn adwene ho basaa yi? Tie nie paa. Sɛ vaccine no wokɔ wɔ a, wobɛwu. Wo anwɔ nso a, wobɛyɛ dɛn? Wobɛwu. Tie nie paa. Enti abrabɔ a yɛrebɔ no, determination, Anaasɛ nkonimdie no kura yɛn ankasa yɛn nsam? Tie nie paa, Adɛn na yɛbɛtenatena ha bosobɔso ama yadeɛ, vaccine, aba ho adwendwen aba abɛku yɛn yi? Yɛwɔ a, yɛbɛwu. Yɛanwɔ nso a, yɛbɛyɛ dɛn? Yɛbɛwu. Tie nie paa, Enti mpaakyɛw tu anammɔn na fa no ntia pro, saa program kɛseɛ no ase on the six March wɔ Gideon Acheampong International, anɔpa nine na dwumadi no yɛahyɛ aseɛ dadadadada. Tie, kyerɛw pɛpɛɛpɛ ne apɔw, because wei no yɛ holiday, ebia obi bɛyɛ fufuo ne nkate nkwan bi wɔ fie adi, enti yɛ nneɛma papapapa ne asɔre so. Tie nie paa. Sɔfo Agyemang gyinam, Prɔfɛt Korankye gyinam, Prɔfɛt Engineer Korankye gyinam, Pasta Emmanuel Nkrumah gyinam, Rev. Dɔm Duamu gyinam na yɛbɔ no papapapapa na yɛde mpaebɔ a ano ɔden, obiara kura ne mic, yɛbɔ wie na nkɔmhyɛ toatoa so na deliverance a take place pa na yɛayɛ kube no ho adwuma. Afei wopue yɛ hɔ ara wobɛtumi abɔ anom, wopɛ sɛ wode kɔ fie nso a wobɛtumi akɔbɔ wɔ fie no anom tie na afei yɛnkɔ vaccine no. Mpakyɛw gye Nyame di. Gye hwan? Nyame di. Nyame na wiase no tumi nyinaa hyɛ ne nsa. Nyame na wiase no mu nnoɔma nyinaa yɛ ne dea. Enti Bible se wiase no mu adedoɔ nyinaa yɛ hwan dea? Awurade dea. Enti sɛ wowɔ Yesu na agye Yesu di a, mpakyɛ nsuro owuo. Tie nie paa. Na sɛ owuo no mpo ba a, ɛyɛ Kristofoɔ. Ɛyɛ ɛyɛ dea wo anwu a heaven wontumi nkɔ bi. Kyɛ na maso wonim saa. Yɛnfa honam wei na ɛkɔ heaven hɔ. Enti mpakyɛ tie. Baabi a obiara nnu mfi dwumadie no mu. Ɛbere pa wɔ Giving House. Eye me paa. Fa ho bɔ Yesu ɛ. Mepakyɛw tie nie paa. Sɛ saa dwumadie wei wode no asi ase na atɔ kube ne bere ade ba a, ebi mpo na wɔ yareɛ foforɔ bi kura ɛno koraa nyɛ saa deɛ ɛyɛ ho akwantia ama woɔ. Saa kube nsuo no bɛsa yareɛ wɔ Yesu din mu. Maame bi a na ɔyare nso mfie bebree, mema no tɔ kube ba a mede akwankyerɛ ma no. Adanseɛ a ɛda hɔ no, mese Nyame adom na ɛwie saa nnoɔma yi a

N'atamfoɔ no nyinaa, Bible se, akwatafoɔ no nan ase no, wɔn se wɔn atamfo na ɛbɛku wɔn. Wɔn nyinaa adwane kɔ, ɛna afei aduane abu so pie. Ebi a w'aduane a wopɛ sesie a di no wanya ahotɔ no, ɛyɛ awadeɛ. Ebi a w'aduane a wopɛ di sesie a anya nkunimdie no, ɛyɛ akwantuo. Ebi a w'aduane a yɛreka ho asɛm, ɛne vaccine no, Woba na bɛnom kube nsuo no bi a, wobɛnya nkwa. Amen paa. Bible se ɛbere pa wɔ Samaria. Ɛbere pa wɔ Giving House. Oh, ɛbere pa wɔ Giving House. Ɛbere pa wɔ Giving House. Tie, me ne wo kasa sesie, yɛkɔtena ase one on one. Sunsum ne honam mu akwankyerɛ ahodoɔ biara mɛfa yɛn so de ama wo. Tie nie paa, wɔ Nyame adom a ɛtena ɛyɛ mpaebɔ da kɛseɛ. Edin a ɛda soɔ yɛ Fire for Fire. Yɛbɔ mpaeɛ, nom mpaeɛ, dware mpaeɛ, sra mpaeɛ, na yɛde mpaebɔ no ne yɛn tirim. Tie, Baabi a wɔ biara ɛtam to nsa frɛ wo. Madi nkan abɔ ho akyerɛ sɛ afe wei yɛ afe bɔne. Tie no yie paa. Enti ma w'ani mmere na yɛ wo kra ne wo nkwagyeɛ ho adwuma, na ɛnkyɛre a Yesu aba. Ɔse, Mekura m'akatua de berɛ obiara sɛ ne nnwuma teɛ. Na nea wonam wo nipadua so bɛyɛ biara, wo nso wobɛyɛ dɛn? Wobɛbu ho atɛn. Tie me, mebakyɛw, baabi a wɔ biara na mebɔ nkaeɛ sɛ Pastor Osei Agyemang, Namawan FM, Ɔde program kɛseɛ bi ba na sɔfo ame program ɔka kyerɛ me koraa mekura mesuro ano den papa ɔse every Friday and every Sunday anwummere Sunday bi anwummere five to six ahaa ɛnyɛ asɛm ketewa ana nɔpa deɛ no so yɛ eleven to twelve ɛnyɛ asɛm ketewa nti Friday yɛ virgin wine a yɛtena nkonnwa so na ampa yɛ bedwa eme paa nti pastor ɔsɛ agyema yɛtiefoɔ nyinaa Nhwehwɛ saa ɛda no mfa nto hɔ. Wo mixie asɛm ato wo. Eye paa. Fa ho bɔ Yesu paa. Na ka se, Yesu yɛda wo ase oo. Me ba kyɛw pɛpɛɛpɛ ne nokwaredie ne asi nkonwa a yɛde brɛ atiefoɔ no. Baabi a wo biara wobɛtumi akɔ Facebook no ataipo Giving Heart Chapel International na wo san bɛka Gbendi nyinaa wɔ hɔ live. Wo kɔ Face ɛɛ YouTube nso a na wabɔ Prophet Samuel Kwabena Kurankye yɛ videos ahodoɔ ne testimonies ahodoɔ nyinaa agu hɔ. Ɛno nso wo san bɛka no live. Tie no yie paa. Me ba kyɛw sɛsie yi a yɛkasa yi aa wo tie dwumadie no nso wɔ Kɛde, Ɛsana Nkɛseɛ, Boa Dua, Akwatia, Bɛ area hɔ nyinaa nso yɛsusu biribi one oh six point nine wo fɛ wo tie dwumadi no whole life mepakyɛw anɔpa yi ara yi yɛ firi ha a yɛ tena ase yɛ di kan hwɛ nkurɔfoɔ a na yɛ aba yɛ kɔ nso yɛ kɔ toa so wo pɛ sɛ wo ba ne ɛne wo tena ase one on one a mepakyɛw wo bɛtumi afrɛ number yi so na Tianaman ɛne wo akasa the great Adanko Apa nso wɔ ha wɔnom bɛ kasa tie nie paa zero two four six zero two four six zero two four six four seven.

ma Bible nkasa mmere pa wɔ Gibea. Toa so yɛnkɔ. Verse six no, Verse six. ɔse, Na Awurade ma Siriafoɔ dɔm tee nteaseɛnam Aha. ne apɔnkɔ ne ɛdɔm kɛseɛ nka, Aha. na wɔsese wɔn ho wɔn ho sɛ, Hwɛ, Israel hene akɔgye Hetifoɔ ahemfo Aha. ne Misraim ahemfo dɔm atia yɛn Aha. sɛ wɔmmra yɛn so.
Tie, sɛ wotu anammɔn de w'ani kyerɛ Gibea so ɛ, na sɛ ɔkɔ pane bia watamfo a ɛpɛsɛ bia anka abɛwɔ pane no awu no ɔma no bɛgu ase wɔ Yesu din mu oh wante ɔma no bɛgu ase wɔ Yesu din mu tie yɛte man mu no mmara so die dabi obi otie bia meka teɛ no mmara yɛde ɛyɛ deɛ mmara na ɛkyekyere Kristo som tie nie paa Kristo som no ɛyɛ mmara nsɛm du na ɛde kyekyere yɛ nti mmara so die ɛyɛ ma Kristoni biara nti yɛka sɛ obi yɛ Kristoni ma paa na saa nipa no ɔdi Nyankopɔn mmara nsɛm so tie nie paa nti wote Ghana ma ha yɛyɛ mmara bia ɔsɛ ɔde mmara no yɛ adwuma ansa ɔtumi ayɛ Ghanani ma pa Ɛnyɛ saa woto mmara no a mmara no bɛdi wo, yɛbɛkye wo, tie nie paa. Enti mmara deɛ ɛyɛ mmara, yɛhyɛ nso a ne yɛayɛ dɛn? Ne yɛahyɛ. Amen paa. Enti tu ammirika bra ne Nyankopɔn mfa yɛ so na akwankyerɛ, sunsum ne honam mu akwankyerɛ bi a ohia biara wobɛtumi aba ne Nyankopɔn afa yɛ so na yɛde ama wo. Ebia wo nso biribi wontumi nkɔ na ebia wontumi mma Saturday no na sɛ ebia Tuesday ɛkyena na wobɛtumi aba a, Wo de ba a, yɛbɛyɛ ɔde ama wo. Tie nie paa. Thursday nso na wobɛtumi de aba a, wo ba nso yɛbɛyɛ ɔde ama wo. Tie nie paa. Na D-Day no ankasa no, ɛyɛ Saturday on the sixth. Kyɛ na my second quotation no na woka no. Fa sɔpɔto no na afei yɛnhwɛ deɛ Awurade bɛyɛ ama wɔn a wɔbɛba dwumadie no nyinaa bi, ɛne wɔn a wɔbɛ giving us. Nyame yɛ adom a, ɛtena yɛ mpaebɔ da. Ɛdin a ɛda so yɛ Fire for Fire. Wohwɛ sɛdeɛ Thursday, Tuesday twaam last week, mpaebɔ no, yɛbɔɔ mpaeɛ saa na amanfoɔ ho fifiri. Ɛhɔ na wohu sɛ yes, Edu baabi a ɔsɛ nipa ma ɔne brɛ because Bible sɛ ɔsɔ ahenni no fa ndɛ so ɛneɛ den so wamɔ ani ammrɛ ade nyɛ ɔde apɔ bɛgya firi nsam nti ni paa wonim pefee sɛ ade yɛ yɛ ɔdea na ɔɔgya ɛdɛn nti mpanimfoɔ se otumifoɔ tumi wɔ a ɔworɔ wo ka ɔworɔ wo kawa no few abati nti ni paa otumifoɔ tumi wɔ a sɛ me wedding ring ɛhyɛ me nanka ɔworɔ fam abati ɛne sɛ nka me nsa bɛte eme paa nti ɔhoɔdenfoɔ no Bible sɛ wɔn wɔn nna gye sɛ ɔhwe ase ansa nti mpaakyɛw tuamika bra Problem bi a ɛda wo so biara, yareɛ na woyare, eh, me deɛ ɛmfa ho ne yareɛ no mfeɛ dodoɔ a ɛdie, gyidie pɛ na wohia. Wo deɛ tu gyidie anɔmɔn, na fa w'ani team wɔ Giving Atrapo International. Ɛkyerɛ wo Nyame yɛ adom a mpaebɔ da, ɛdin a ɛda soɔ ne Fire for Fire. Yɛbɔ mpaeɛ, nom mpaeɛ, dware mpaeɛ, sra mpaeɛ, na kyerɛ no ama ayɛ mpaeɛ na nu ne tirim. Tie nie paa, ntɛm biara obiara tiri a, to nsa frɛ wo, fa w'ani team wɔ Giving Atrapo International. Yɛkyiri kwan wɔ Nungua Batuna, anaasɛ Swinters Batuna, ɛhɔ na asafo no akyiri kwan wɔ. Tie nie paa, dwumadie a wotie, sɛ wontie da a, Edin a ɛda so ne Pɛpɛɛpɛyɛ ne Ɛnokwaredie Asafo a ɛde dwumadie wei brɛ wo ne Giving Heart Chapel International. Mepakyɛw, wokɔ Facebook a, wo nsa bɛka wɔ hɔ. Wo type Giving Heart Chapel International a, wo nsa bɛka dwumadie no wɔ hɔ live. YouTube nso yɛ Prophet Samuel Kwabena Korankye. Ɛno nso, wo nsa bɛka dwumadie ne testimonies ahodoɔ nyinaa. Wo nipa bi wɔ aburokyire a, wo deɛ, fa ma no. Wo deɛ, ka ne nso nko YouTube no ntaepo Prɔfɛt Samuel Kwabena Krankyɛ obehu Nyankopɔn ɛyɛ Nyame tumi gu so te ase gu so yɛ adwuma ɛnyɛ a ɛbinom a azaa azaa ne akɔ bɔ mpaeɛ sɛ kasa na me nan yɛ me ya kasa na me ti yɛ me ya hɛ kasa fidie so ɛne asɔfoɔ bebree na ɛwɔ ha ebu a ɔba ha a message kura ɔni bi ɔbɛtumi abɔ testimony baako watie saa six years ni testimony baako naa deɛ bi ɛno ara na yɛarekɔdo adeɛ bi yɛbɔ fa ho bɔ asu paa pɛpɛpɛ na ɛdɛn Chinaman ma Bible nkasa.
Samuel chapter seventy two verse twelve. Ma Bible nka sɛ. Psalms.
Aha.
Sorry, Psalms. Aha. Ɔse na. Tana ma mɔni na hɔ. Yɛn kɔ ye. Samuel di a yɛn kɔ ye. Ɔse na. Aha.
Na ɔbɛgye ohiani a osu frɛ no. Tie, Bible se mɛka nkyerɛ wo sɛ, wo a w'aba abuo, wonni bi, enti wo deɛ wosuro sɛ wobɛwuo. Bible se ɔbɛgye ohiani a anaasɛ deɛ ɔnni bi a ɔresu frɛ Nyame. Ɛdeɛn na wonni? Ebia ɛyɛ sika, ebia ɛyɛ awoɔ, Ebia akwantuo, ebia vaccine yɛ aba yi, wosuro, ebia awareɛ. Tie nie paa, Bible se wo a wosu frɛ Awurade no, tutu ammirika bra, ɔbɛgye wɔ Yesu din mu. O woante, ɔbɛgye wɔ Yesu din mu. Sɛ na ma yɛn ma Bible nka sɛn? Ɛne amanehunufoɔ.
Ɛne amanehunufoɔ.
Amanehunu, ebia ɛbɛtumi aba sɛ anam ayareɛ, ebia ɛbɛtumi aba sɛ nipa no ti yɛ no ya, ɛbɛtumi aba sɛ ɔdaa no ade bi nenam nipadua mu, wɔde akyin akyin akyin, wonhu hwee. Tie, ɛɛ giving house deɛ, Ɛhɔ yɛ last stop, tie nie paa, wɔn a ɛba hɔ no ankasa di ho adanseɛ sɛ ɛhɔ yɛ dɛn? Last stop. Kyerɛ sɛ wonya kɔ hɔ na wo ho antɔ wo deɛ a, ɛnna ade rekɔ wuo. Amen paa. Ɛnna ɛhɔ nso Awurade bɛgye wo Yesu din mu. Because Bible se mfeɛ apem Onyankopɔn ani so dɛn? Da koro. Enti ɛnyɛ Nyame den sɛ ebia wode atia na wonnya obi anaa Onyankopɔn mfa asɔfoɔ bi so ma no nyee woɔ. Fa wo ho bɔ Yesu paa. Kyɛ na man, maba mo nkasa. Ne amanehunufoɔ a ɔnni boafoɔ. Tie o, ɛne amanehunufoɔ, wɔn nni, wɔn nni deɛn? Boafoɔ. Ebia meka sɛ, wo nso wotie me, wo yadeɛ koraa ɛbaeɛ a, wo mma nyinaa apo wo, yareɛ ɛba a, w'abusuafoɔ nyinaa ayi wo ama, kyerɛ sɛ, wo nnamfofoɔ a na ɛbi wɔ nsam a nka ama wɔn bie, ɛnnɛ nneɛma nkɔ yie, wɔn bi amfi wo, mpaakye tie me, ka bra Yesu nkyɛn. Yesu deɛ ɔdɔ wo. Amen paa. Bible sɛ ɛne amanehunufoɔ, wɔn nni boafoɔ. Ɛnnɛ ebia wo yareɛ, wotie me, wopoo obi koraa, sɔɔ nsa mpo do abɛgivi, yas, woayɛ a, wonni obi ama no mfa mma, mpaakye sɔre na kɛnkyerɛ wo ho, Kentene wo ho na ma w'ani mmere sɛ worekɔpa ayaresa. Wonni boafoɔ, but Kristo bɛboa wo wɔ Yesu din mu. O Auntie, Kristo ɔbɛboa wo wɔ Yesu din mu. Sɛ na wayama Bible nkasa. Verse thirteen, yɛnkɔ. Ɔse na ɔbɛkura ɔbrɛfoɔ ne ohiani, Tie o. na wagye ahiafoɔ nkwa. Tie, ɔbɛkura ɔbrɛfoɔ ne ohiani, na owie a, wo a wabrɛ no, wagye wo nkwa. Tie nie paa, Amen. nkwagyeɛ bɛn na wapɛ a Awurade ntumi mfa mma wo? Ɛdeɛn na w'abam abuo, woakyinkyinkyinkyin akyinkyin a wo nsa nkaeɛ? Bible se mɛka nkyerɛ wo nnɛ sɛ Awurade bɛgye wo Yesu din mu. Amen. Owo ante, Awurade bɛgye wo Yesu din mu. Amen. Mepakyɛw tie, gyidie pɛ na wo hia. Wo firi ti yɛ nka kyerɛ, mɛba nnɛ, mɛba kyena, mɛba nnɛ, mɛba kyena. Wo tumi te testimony no bi, wo ka testimony wɔ deɛ, oh, mɛkɔ, tie. Wo tumi te pretty, bo se ako akoma, nso san ko so te fie. Mepakyɛw tie, kentena wɔ hɔ.

afiri nhyɛsoɔ ne atirimuɔdensɛm mu. Tie o, obi rehyɛ wo so wɔ adwuma mu, obi rehyɛ wo so wɔ asase bi ho atɔ, obi yɛ tirimuɔdenfoɔ, ɔdɔ akwaduro so, tutu anika bra. Tie, obi nni aduro nsen Yesu Kristo, obi mmee asase so nsen Yesu Kristo, wɔ asase bi na watɔ ana obi pɛ sɛ ɔgye firi wo nsam? Mepakyɛw, agyapadeɛ bi na ɛwɔ wo dea ɛna ɔpɛ sɛ ɔgye firi wo nsam. Ghana ha deɛ ade baako a yɛhu ne sɛ, ɔbaa ne ne kunu agyapadeɛ no, barima no tɔ pɛ na abusuafoɔ ne ɔbaa no repere ho, tutu aminika bra. Bible so so biribi yɛ Awurade yɔn anaa? Biribi yɛ Awurade yɔn anaa? Ɔsoro ne asase yɛfoɔ no, tumi ne akwankyerɛ nyinaa kura no. Tie, Onyankopɔn hyɛɛ Israelfoɔ bɔ sɛ ɔde wɔn bɛkɔ Promised Land. Mpaatwɔ yɛn mfitiɛ na wɔn kɔduu Promised Land hɔ. Amen paa. Wɔn brɛ tee mfifire, nanso Promised Land wɔn nsa yɛ ka. Adifoɔ bebree baaɛ, wɔn antumi amfa wɔn ankɔ Promised Land no. Kɔpem Joshua, tie nie paa, mepakyɛw tie, wopɛ sɛ ɔdi nkunim a, wo brɛ, tie nie paa, wopɛ sɛ w'abrabɔ si yie a, wo brɛ, wo deɛ busa sikafoɔ no bi, gye ebi a w'ammrɛ, na mepakyɛw wo kɔto no koraa kɔdwɛne a, wo brɛ, because wo de nnipa mogyaa bɛkɔ, tie nie paa, enti abrabɔ a wo bɔ no, adeɛ bi a wopɛ sɛ wo nsa ka biara, mepakyɛw gye sɛ wo brɛ ansa na wo nsa aka, ansa na wo di a, woatumi aka sɛ me brɛ a m'abrɛ, Wɔatumi adi ho adanse akyerɛ obi. Enti wo brɛ deɛ, nanso kɛntɛn ho na wobɛdi nkonim wɔ Yesu din mu. O, woanteme, woante, wobɛdi nkonim wɔ Yesu din mu. Ɛkɔm deɛ ɛremmii no, wobɛdi nkonim wɔ Yesu din mu. Me pa kyɛw, ebia w'anidasoɔ nyinaa asa. Ɛ, wotwa w'ani a, wonni ba bi na waboa wo wɔ yafunu mu mma. Onyankopɔn akyɛ wo yafunu mu adeɛ. Woatumi awo nkwadaa, nso wɔmfii wo. Amen paa.
Dwane bɛtoa Gibea's Nyankopɔn no. Dwane bɛtoa Yesu Kristo, na Ɔbɛgye wo asan ahyɛ berɛ. Kyɛn aman, ma Bible nkasa. Verse 15 no, Verse 15. ɔse, Na ɔbɛnya nkwa. Tie, na wobɛyɛ saa akwankyerɛ bi satee na Bible se menka sɛ wonwu da, wobɛnya nkwa wɔ Yesu din mu. Amen. O, woante?
Wobɛnya nkwa wɔ Yesu din mu. Amen. Woate aseɛ?
Abrabɔ a yɛbɔ no, nnipa nni gyidie. Ɛdu baabi na bi a asɔfoɔ bi afɔstrati nkurɔfoɔ nti wɔabɔ wo nyinaa abu so, ɛnna asɔfoɔ nni ha biom, Nyankopɔn tumi nya adwuma, but Nyankopɔn tumi gu so yɛ adwuma. Wohia asɔfoɔ papa, wohia asɔfoɔ Nyamesuo tene mu, wohia asɔfoɔ a wokɔ a wɔno ntwe mpena, wohia asɔfoɔ a wɔbɛma wo akwankyerɛ a ɛfiri Nyame Wɔnka sɛ kɔfa brazier ne panty bra. Tie nie paa, pɛpɛɛpɛ yɛ ne dɛn? Ɛnokwaredie. Ɛnokwaredie. Sɛ ɔfaa mo nim adeɛ bi a ɛɛ polisini bi yɛɛ a na meka ho asɛm. Ɛmmerɛ a Friday yɛ kɔɔ car so a na yɛɛba. Na yɛɛba, car a yɛde ba no sɛ yɛ papers no kura awu bɛyɛ two years ni. Ɛnam sɛ me so car no ɛyɛ me nua adeɛ a na me nnim nti no, yɛ duu hɔ a na polisini kye yɛn. Ɔkye yɛn ara pɛ ɛna ɔbɔ sɛ yɛn park, yɛ park yɛ. Me kɔɔ hɔ ara pɛ Ɛna ɔsee, Ana adɛn na wopɛ sɛ wonam so? Meyɛ sɔfo na minim. Mekɔfaa kaa no firii me sista nkyɛn, enti mekura manhwɛ sɛ Pɛsena awu. Ɛna ɔse, Woyɛ sɔfo? W'asɔre wɔ he? Ɛnam so, Ɛwɔ Nungua Abatona. Ɛnam so, Yɛfrɛ me Prɔfɛt Korankye. Ɛna adeɛ a wɔnam kaa saa na meyɛɛ sɛ mekɔpɛ kwan si Rabɛrɛnd Yae dɛn? Ɛde atɔ nsuo bi anom. Enti mekɔeɛ a mereba ara pɛ, ɔse, Ah, Prɔfɛt Korankye, bɛyɛ wo na wopituu anamɔn anfam no? Na mese, Aane. Wɔtaa me ɛtaa mbɛ nam sɛ anapa ten to ten-thirty. Ɔse afei ma no wɔ hɔ. Amen paa. Amen. Pɛpɛɛpɛ ne dɛn? Ɛna nokoredie.
Polisini kae sɛ papa wo na ɔkaa pɛpɛɛpɛ nokwaredie ho asɛm no enti yɛannye ne sika. Ɛse abrɛ Nyame. Amen paa. Amen. Afei ɔse kɔ na kɔyɛ papers no. Fa ahoma nsu paa. Na ahontɔ wo. Pɛpɛɛpɛ ne dɛn? Ɛna nokoredie. Wobɛdi nkunim.
Amen. Polisini tɛte sɛ me traffic light akyɛ na ogyina baabi a obi na menka ne ho. Na menhyira Na no. ɛnam sɛ w'annye sika nti no Onyankopɔn ne n'akoma so adeɛ ma no. Ɛma Na hɔ. Ghana polisini a wo papers awuo two years, insurance no w'adu akyɛ bi awu two year two years, anka w'asan kwan. Ebe paa. Ɔmmfa w'asɔfodzi no koraa ne die mma asɔfodzi no. Anka ɔbɛgye wo sɛdeɛ ɔno pɛ ansa ɔbɛgya wo ɔgyaa wo. Ame paa. Yɛse pɛpɛɛpɛ ne nokwaredie. Tie, sɛ yɛn nyinaa bɛtena ase wɔ pɛpɛɛpɛ mu ne nokwaredie mu a, yɛbɛdi nkunim. Asefe bebree, ɛnnɛ Ghana ha, wodu sika koto bank, wokɔgye koraa mpo yɛgye wo ho bribe. Nea ɔte counter no akyi no, Gyesɛ wo bra ɛbono na ɔma wo sign sɛ bra wɔnyi wo deɛ ma wo na obi te akyire wobi ka saa me mma mba afɛ so ɔse me deɛ shatapo eii paa yɛdɛn Amen shatapo shatapo why shatapo a ɔbɛtena hɔ saa ama mfifire afiri wo na hwɛ ade ɔpene ho fa ho bɛnsu paa Fa ho ntɔ wo. bible se ɔbɛgye wo nti to mmirika fɔ no nteamu no ngu abato na na yesu kristo bɛgye wo wɔ yesu din mu Amen. kyɛn ama yɛn ma bible nkasa. Ɔse last verse no ɔse na na ɔbɛnya nkwa. Na ɔbɛnya nkwa ahaa. Na ɔde siba sika no bi bɛma no. Tie o Sibɛ sika no yɛ sika bi a Nyame adom a saa message wei yɛbɛsan atoa so Wednesday wate aseɛ anaa Friday yɛba nso yɛbɛsan atoa so yɛbɛtena sɔfo agyeman program no so yɛbɛdi nkan aba yɛ deɛ yɛwie sɔfo agyeman deɛ no a yɛbɛsan atoa message wei so na mɛkyerɛ wo Sibɛ sika no n'asekyerɛ ɛne baabi firi ba eme paa Onyankopɔn sɛ ɔbɛgye wɔ Yesu din mu o wante ɔbɛgye wɔ Yesu din mu ebia wo sikasɛm na atɔ baha Awurade bɛsiesie wɔ Yesu din mu ebia wo nomonyam na atɔ nsuom Awurade bɛsiesie wɔ Yesu din mu ebia akwantuo no wokɔ a Yɛsi w'anim yɛ bɛɛma nim. Awurade bɛsesa w'anim wɔ Yesu din mu. Ebia kyɛ sɛ bɛɛma kora mma bɛɛma baa na ɔkɔ nti wo fiefo nna yɛ mmu. Awurade bɛma no akoma pa wɔ Yesu din mu. Fa w'aho bɔ Yesu paa na ka sɛ Yesu yɛda w'ase oo. Onua dɔfo a wo tie me baabi a wɔ bi Onyame asomdwoe nka wo. Give me Acheapo International ne yɛasi nkonnwa yɛde dwumadi a ɛdin ɛda soɔ ne pɛpɛɛpɛ yɛ ɛde brɛ woɔ. Yɛde brɛ wɔ adwuada wei ne adwuada biara.

six five double seven double seven double two double zero two five five zero zero five five six zero five six five double seven double seven double two double mebaa two. kyɛ obi wɔ hɔ ɔmo koraa ne problem ɛda ne so no ohia futuo kɛkɛ afiri sɔfoɔ bi anum tie nie paa obi hia futuo kɛkɛ onya sɔfoɔ bi ano ahyɛ ne nkunan tie mebaa kyɛ fɔ ne tirim no ngu abato na tie nie paa onyame fɛɛ so Bible so odifoɔ na ɛka nsɛmpa. Nyame fɛ so. Bible se nea wuo mpo yɛnka sɛ ɛbɛyɛ dɛn sɔfo maame? Ɛbɛnya nkwa. Nea wuo koraa bɛnya nkwa. Na wo a woyɛ teasefoɔ, deɛ wuo mpo Bible se ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛnya nkwa. Mpaakyɛ wo nwuiɛ? Nnoɔma na ɛnkɔ yie. Tie. Onipa wu a na wasɛe. Tie nie paa. Wo nwuiɛ nti anidasoɔ yɛ dɛn? Ɛwɔ hɔ ma wo. Amen paa. China man, maba mo nkasa.
Ɔse, na ɔbɛnya nkwa. Ahaa, ɔbɛnya dɛn?
Nkwa. Ɛnyɛ nkwa ho asɛm na meka kyerɛ wo yi. Ɔbɛnya nkwa. Tie nie paa. Enti adeɛ bi a ɛwu wɔ nipadua mu, mepa kyɛw, ebia wontee ne mu ahodwohodwo, ebia wo nipadua, wo nan na adwodwo, tie nie paa, Bible se wobɛnya nkwa wɔ Yesu din mu. Mepa kyɛw, yareɛ wei ne yareɛ de wobɛkɔ wuo mu, wobɛnya nkwa wɔ Yesu din mu. Tutuammirikafoɔ no nte mu no, Ngwabachuna, Dimiat Abonta National so yɛ hɔ. Wohwɛ maame bi a ne ba yare da kolebu, na maame di mmirika bɛgu asɔrdan mu hɔ. Wɔn a ɛbaa asɔre daa dei no, wɔn nyinaa hu asɛm a mereka yi. Amen paa. Na nnɛ akora yi ho atɔ no a, me saa adanseɛ no deɛ, ɛsɛ madi nkan aka. Saa testimony mmienu no, yɛbɛgye one hour, one hour. Nea nya aboterɛ teateam ma atiefoɔ ahu sɛ yes, yɛwɔ Nyame bi a ɔwɔ tumi. Amen paa. Tie, ɛmerɛ a mekɔ Asie, nea wɔanum biara, ɛtoɔ se, Yɛwɔ Nyame na yɛwɔ Nyame oo. Anne, Yɛwɔ Nyame ankasa ankasa. Na mese, Yɛwɔ Nyame, na yɛwɔ Nyame oo, me nua, Nea ɔbɔɔ soro ne asaase, Nea ɔde ne nsa bɔɔ soro ne asaase no, Nea tumi nyinaa yɛ ne dea no. So baabi wɔ no ho a ɛyɛ me foo? Ɛno nti na maka no wɔ m'akoma mu sɛ, Mensan nkɔsom nyame foforɔ bia biom. Sɛɛ Nyame no ara na mɛsom no daa. So baabi wɔ Nyame ho a, Chinaman, ɛyɛ me fɛ papa, efisɛ wanyɛ nyiyimu. Wate aseɛ? Ɔnhwɛ sikani, ana ɔnhwɛ lɔya, ɔnhwɛ polisini, ana wɔnhwɛ nea ɔkɔɔ sukuu ne nea wankɔ sukuu. Amen paa. Enti saa suban no wɔ Nyame ho nti, me Prɔfɛt Korankye paa deɛ, sɛ mɛdi ahoteɛ akyi, anaasɛ mɛdi ewiase kɔ akyi, sɛ mekɔfa duro bi, mekɔdwɛne wɔ kɔto deɛ, ɛmpa no mu wɔ Yesu din mu. Enti wo a wotie me saa berɛ yi, sɛ wo nso wobɛgyae Israel Nyankopɔn akyidie na woakɔsom Nyame foforɔ bi deɛ, wo nso ɛmpa no mu wɔ Yesu din mu. Kyɛ na man, ɛbɛnya nkwa. Maba mo nkasa. Na ɔde Siba sika no bi bɛma no. Yɛnkɔ yi. Na wɔabɔ mpae ama no daa. Tie, wɔbɔ mpae dɛn? Ama no daa. Mepakyɛw mese bra me yɛmmɔ mpae. Onyame adom a ɛtɛn mpaebɔ da. Edin a ɛda so ne dɛn? Fire for fire. Bible se bra yɛmmɔ mpae ma wo daa. Tie, hɛ, sɔfoɔ bi abɔ mpae ama wo a, bɔ a, bɔ a, bɔ a, bɔ. Dabia nkurɔfoɔ bɛtena wɔn ka. Wɔn se sɔfoɔ no bɔ mpae ma wɔn mpo a, afe no yadeɛ mu yɛ den. Amen paa. Aden nti? Adwaman sene ataadeɛ. Ɔho, nkɔnkɔnsɛ sene ataadeɛ. Sɔfoɔ a yɛtu nnuro, asɔfoɔ a ɛkɔ aduro so, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a amembɛs bɛba asɔre nti, na yɛde apemfoɔ yɛ akwankyerɛ, na yɛde nnamoa tuntum ne nkraman, me Nyame bɛtua nipa ka sɛdeɛ nnwuma teɛ. Amen paa. Pɛpɛɛpɛ yɛ na dɛn? Mepakyɛw Nyame frɛ a wafrɛ yɛn, yɛ ka Nyame asɛm. Wo ba asɔre nipa ten ba asɔre a, mepakyɛw sɔfo nyɛ wasɛm, Nyame na ɛde wɔn aba. Amen paa. Nnipa twenty na ɛbɛba a, ɛnyɛ wasɛm, Nyame na ɛde wɔn ayɛ dɛn? Aba. Ɛnso wɔpɛ din, pɛ sika, bɔne adie nti, Wonim adeɛ a wɔyɛ na wɔakɔfa ɔpemfoɔ anaasɛ agyinamoa tuntum abɛyɛ akwankyerɛ nti aboa no redɔre nyinaa na ɛyɛ mmoa no ɛyɛ members tie mepakyɛ Nyankopɔn ntwaa seesi ma asɔfoɔ biara tie Nyankopɔn ɔnyɛ kaa wo na ana ɔtwa seesi ama wo sɛ ɔyɛ trɔtrɔ diver na wotie me seesi anaa taxi driver na wotie me a kaa wo na ɛna ɛtwa seesi ɛma taxi driver anaa trɔtrɔ diver Nyankopɔn ntwaa seesi ma asɔfoɔ biara sɛ fa nipa atuo na ɛbrɛ me ɛwɔ heaven Sɛ nipa akyerɛ ne brɛ me nni Bible a bibia a sɔfoɔ bi a ɔso waben mɛka nkyerɛ me sɛ Nyankopɔn atwa sees ama no na ɔmɛka nkyerɛ me na mentie. Amen paa. Amen. Na wopɔɔ bi a onim nwoma mu, onim Bible mu a, Pastor wɔ saa adwuma nso wɔ fie ha. Ɔbɛkyerɛ wo ma woahu sɛ nni Nyame asɛm baabi biaa. Tie! Deɛ onipa guo no, sɛ ɔba na ɔyɛ dɛn? Ɛna ɔtwa. Ɛna wɔtwa. Enti mpakyɛw toto wo nneɛma yie, tie nie paa, Odiyifoɔ yi bisa Nyankopɔn, Awurade, wonya nipa atra bɛsɛe wiase? Ɔse daabi. Wonya nnan abɛsɛe wiase? Ɔse daabi. Ɔbaeɛ abɛduu baako? Ɔse daabi. Ɔse ei, ɛne sɛ me koraa mentere. Amen paa. Enti Nyankopɔn twaa seesi maa asɔfoɔ biara sɛ fa nipa trɛ no brɛ me, tie nie paa, na monya ahomasoɔ kasaa no, ahomasoɔ, a na wonim ataadeɛ a ɛhyɛ me ne boɔ, wonim shoe ne boɔ, mpakyɛw wobɛhu ama shoe no aporɔ, fa wo bɔ su paa. Enti ama nnɛ Kristofoɔ nso saa ahum fi no awurawura Kristofoɔ no mu because wɔn sɔfoɔ no suban no ɛne bi na wɔn afa. Amen paa. Yɛkyerɛ ahodeɛ, yɛkyerɛ nea ɛwɔ, mepaakyɛw ɛyɛ wiase nneɛma, ɛbɛtwa mu kwa. Amen paa. Bible se tu ammirika bra na sɛ w'adeɛ bi awuo no wɔbɛsan asiesie ama wɔ Yesu din mu. Kyɛrɛman ma Bible nkasa. Ɔse na Wɔabɔ mpae ama no daa. Wɔabɔ mpae ama no daa. Toa so ɛ.
Wɔahyira no ɛda no mu nyinaa. Wɔahyira no ɛnna no mu nyinaa. Fa si hɔ. Fa asɛm si hɔ. Yɛntoa so. Yɛmfa nsi ha. Nyame adom a Wednesday yɛba a yɛbɛtoa so. Amen paa. Na wɔahyira no wɔ nna no mu dɛn? Nyinaa. Tie. Enti Onyame bɛhyira wo wɔ nna a wobɛdi asaase so mu nyinaa. Enti na ɔse, di w'agya ne wo na ni, na wo nkwa nna, tie o, aware wɔ asaase a Asafo Awurade yɛɛ dɛn? Ɛde ma wo. Ɛnso ɔko tie sɔfo bi sɛ ɔmaame yɛ bayifoɔ. Woyɛ ɔmaame. Wako tie sonso wapa yɛ bɛyifoɔ ɔyɔ papa Ghana ha ade baako na ma awerɛho koraa nsɛ wo bɛ nwi a na yam hyehye wo wo bɛ nwi a ne ɛbɔ bɛ yie Ghana ha deɛ abrewa bi yɛ bɛyifoɔ akɔkora bi yɛ bɛyifoɔ ɛnso nkwadaa no aba no ɔma ben koraa sen biribi biara wo sɔfo no koraa ɔyɛ bɛyifoɔ sen wo maame wo sɔfo no ɔyɛ bɛyifoɔ sen wo papa amen paa wo nya bɛyifoɔ ntumi kɔtu aduro wo nya bɛyifoɔ ntumi kɔwɛne wɔ court amen paa nti mpakyɛw ɛnyɛ wo maame na ɛyɛ wo na mmom wo sɔfo no ankasa na ɛma wo porɔ because wo yɛ bɔne wo bɔ dwaman ɔnka ho asɛm

six zero five seven two three five double seven three six mede nteɛ akɔ ama daa bi kuro bi a mesɛ saa bere wo tie nyame ɔnka wɔnyɛ ɔkɛseɛ nyame adom bɛsan hyia pɛpɛpɛ nokwadiɛ so ɛwɔ kuada makra wo bye bye.